Malti Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lill-iCentre għar-rigali tal-mistednin.

Sinjuri natikom il-wara nofsinhar it-tajjeb nilqakom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali. Programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Media fih dan l-imkast. Minn ġimgħa l-oħra drajna li niltaqgħu ma' personalitajiet li ħallew impatt fuq is-soċjetà Maltija u llum se niltaqgħu ma' raġel li jagħmel dak li jagħmel sabiex jagħti leħen lill-annimali. Se nsegwu dal-feature u nibdew id-diskussjoni tagħna xi nidħlu lura fl-istudio. Naraw. Il-problema ta' popolazzjoni żejda f'santwarji tal-annimali f'Malta dejjem qed tiggrava minħabba żieda fil-każijiet tal-abbandun u nuqqas ta' sterilizzazzjoni. Ħafna xelters qed jagħmlu wisq aktar milli jifilħu u dan iwassal għal pressjoni fuq ir-riżorsi, spazju limitat u tagħbija żejda fuq il-voluntiera bil-popolazzjoni tal-annimali dejjem tikber. Barra minn hekk, għal raġunijiet diversi, mhux biżżejjed nies qed jaddottaw mix-xelters. Dan kollu joħloq sfida kontinwa biex l-annimali jingħataw kura xierqa u futur sigur. Is-soppressjoni tal-finanzjament għal xelters tal-annimali f'Malta qed toħloq sitwazzjoni kritika fejn ħafna organizzazzjonijiet non-governattivi jgħixu minn ġurnata għall-oħra. Donazzjonijiet mhumiex biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż tal-ikel, kura veterinarja u kura ġenerali. Bosta xelters jiddependu fuq il-volontiera biex jagħmlu minn kollox, iżda mingħajr il-fondi adegwati ma jistgħux joffru l-istandards ta' kura meħtieġa. Individwu li għamel impatt kbir fuq dawn l-NGOs li jieħdu ħsieb l-annimali abbandunati huwa l-atleta Fabio Spiteri. Dan l-ultra triathlete għamel kontribuzzjoni sinifikanti għall-ġid ta' dawn l-annimali f'Malta permezz ta' Project 100. Permezz ta' sfidi sportivi intensi bħad-Deka Ultra Triathlon, huwa jqajjem kuxjenza u jiġbor fondi biex jixtri ikel u mediċini għal aktar minn 40 NGOs tal-annimali u individwi li jieħdu ħsieb l-annimali tat-triq. Din il-missjoni tiegħu favur l-annimali żżommu determinat minkejja s-sagrifiċċji kollha li dawn l-isfidi joffru. Dan il-fatt wasslu biex jiġbor viċin nofs miljun ewro f'dawn l-aħħar tmien snin.
Lura fl-istudjo u kif rajna f'dak il-filmat qasir, is-sitwazzjoni fix-xelters tibqa' sfida kbira kull ma jmur minn sena l-oħra. U biex nitkellmu aktar dwar dan, nilqgħu magħna fl-istudjo lil Fabio Spiteri, grazzi talli lqajt l-istedina. Se nibdew mal-ewwel bid-diskussjoni tagħna. Kif rajna fil-feature, il-proġett Ix il-Kawża Tiegħek, Project 100. Kellimlna dwarha, fiex tinvolvi u minn fejn oriġinat din l-idea wkoll. Yes, Project 100 qisu kien dal-aħħar tliet snin, però jiena mit-2017 kont bdejt nagħmel kompetizzjonijiet barra daqsxejn estremi, dejjem inqajjem qisu kurżità u followers ta' nies biex jaraw jien hekk illestix ir-race jew le. Niftakar anke kont għamilt l-ewwel waħda hawn ma' Ġejk Vella mill-Gżira ta' San Pawl għal Malta u dejjem ħadt l-opportunità ngħid mela la n-nies qegħdin jiffollowyona ħa nqajjem daqsxejn awareness biex niġbru fondi fondi għall-annimali. L-annimali ħafna minnhom minsin, illum niġbru niġbru għall-partiti politiċi, għal nies fil-bżonn, però l-annimali fil-bżonn dak iż-żmien rari kien hemm persuni li jiġbru għall-annimali. Rajna wkoll l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandunati, l-AAA. X'inhu x-xogħol li inti tagħmel ma' din l-assoċjazzjoni fil-qasam anke tal-benesseri tal-annimali? X'tip ta' appoġġ tagħti, il-ħidma anke permezz tal-kawża tiegħek Project 100? Yes.
Fil-fatt fil-bidu kont bdejt mal-AAA, imma mbagħad bdejt ninduna bil-problema globali ta' Malta kollha, shelters hawn mhux AAA biss imma hemm xi 40 NGO oħra, allura Provajt indaħħal il-lista, nkompli l-lista biex ngħin il-kulħadd. Le, waħda mill-ewwel NGOs li kont ngħin. Ovvjament bħal shelters oħrajn dawn dejjem deħlin il-każijiet ġodda ta' puppies, dejjem deħlin il-każijiet ġodda ta' eh, klieb abbandonati, klieb li kienu miżmumajn ħażin, ara daw trid Wan trid il-mediċini għalihom għax ħafna minnhom ikunu morda, trid l-ikel, ir-renta tal-post, għandek id-dawlu l-ilma tal-post, ġifiri għandhom ħafna ħafna ħafna bżonnijiet biex NGO jkun jista' jirranja sew. Semmejt l-annimali bħal puppies u kittens. Meta jiġi għalihom pereżempju jmorru għand l-AAA, x'inhuma wħud mill-bżonnijiet urġenti li jkollhom dawn l-annimali? Yes, ovvjament inti l-annimali kemm jista' jkun ma jdumux ġo shelter. Allura jkun hemm proċess ta' rehoming fejn jipprovaw kull kelb li jidħol jagħmlulu l-affarijiet li għandhom jagħmlulu bħala testijiet u operazzjonijiet ġieli jkollhom bżonn l-operazzjonijiet ukoll il-klieb u mbagħad jipprovaw jaraw kemm jista' jkun isibulu familja adattata biex il-kelb imur ġo familja ġdida u jiftħu post biex jaċċettaw klieb oħra li ħa jiġu dik il-ġimgħa stess. U anke sfortunatament dawn l-annimali ma jkunux jistgħu jitkellmu jkollhom ikunu morda. Matul il-proġett tiegħek, il-kawża tiegħek ta' Project 100, kien hemm forsi xi annimal jew xi kelb qattus li baqa' f'moħħok tgħid issa dik l-istorja ta' dak l-annimal jibqa' impatt fuqek? Hemm ħafna każijiet fejn jidħlu maltrattament tal-annimali, ħafna ħafna, tiskanta. Però wieħed partikolari li laqatni kien taż-żiemel Nova, kienet maltrattata ħafna, b'saqajha miksura, qagħdet ħażina, ma tawx kasha, ġifieri mbagħad spiċċat għand is-Second Chance Horse Rescue u tawha l-aħjar ftit snin li kien baqgħalha ħajja qabel mietet. Mietet pjuttost is-sena l-oħra wkoll. Kien laqatna ħafna nara bżiemel daqshekk sabiħ isappa bl-uġigħ ħassejtna ħafna, ħassitna ħafna. Tajjeb ukoll insemmu li naħseb l-aspettattiva tan-nies normalment forsi ħafna nies jaħsbu li ħafna mill-annimali abbandunati ġeneralment ikunu klieb jew qtates. Int semmejt żiemel, jiġifieri anke annimal bħal dak jidher b'saħħtu u kbir, xorta jkollu bżonn l-għajnuna. L-abbandun anke fniek illum il-ġurnata, jekk tmur ġol għelieqi qed tinsibu ħafna ħafna ħafna fniek abbandunati, morda, jarmuhom, tal-għaġeb.
Kif taħseb li nbidlet l-attitudni tal-Maltin, ta' Malta, meta nkunu qed nitkellmu fuq il-benesseri tal-annimali matul is-snin?
iktar ma jgħaddi ż-żmien qed iqum iktar awareness. Illum hawn iktar NGOs, hawn iktar cat feeders, hawn iktar fosterers. Jiena meta niftaħ id-donations waqt il-competitions tiegħi qed ikolli rispons tajjeb tan-nies. Jiġifieri awareness hawn però l-problemi qed jiżdiedu wkoll.
B'dik ir-realtà li forsi n-nies hemm barra ma jifhmux meta jiġu dawn l-annimali jkunu fil-bżonn, x'inhi għalik?
Eħjes, l-annimali dejjem ħajkunu fil-bżonn. Meta annimal qiegħed ġo xelter, sewa temporanju jew ikun hemm anka annimali li jkunu xjaħu ħadd ma jaddottom, jiġri dawn ħajqattgħu ħajjithom ġo dak dak is-santwarju. L-annimal dejjem għandu bżonn ikel, saqaf, mediċini speċjalment meta jkunu anzjani jimirdu lek il-kelb trid tittihom mediċina ta' kuljum. Ehm, u kol hemm bżonn ta' fossi res biex joħorġuhom dal-klib joħorġuhom sija sa tej kuljum ġifieri hemm ħafna ħafna ħafna xogħol. Unka tajjeb li nsemmu li dejjem inħeġġu lin-nies biex meta jkunu jridu pet jaddottaw mhux jixtru hemm ħafna annimali fil-bżonn ġifieri. Importanti.
Ehm, Il-kawża tiegħek Project 100 x'hemm ippjanat għall-futur? Issa bdejna sena ġdida wkoll, x'inhu mistenni għal din is-sena? Hemm xi forsi pjanijiet ġodda li tixtieq taqsam magħna wkoll? Le, jiena dejjem l-istess, Project 100 dejjem bitti li niġbor 100,000. Is-sena l-oħra kien rekord, ġbart 110,000, qassamniehom, qassamthom mas-santwarji, kelli lista ta' 79 individuals u santwarji. Dis-sena għandi competition qawwija wkoll, il-Brażil, ħa tkun pushing human limits, jiġifieri, u ovvjament nillonċja project hundred magħha bl-għan li niġbor mitt elf oħra jew iktar u mbagħad nerġgħu ngħinu s-santwarji ta' Malta u Għawdex. Immur naqa' lil hinn ukoll minn dal-proġett. Inti atleta. Minn dejjem forsi Kellek dik il-ħajra li kont dejjem kont sportiv anke minn kont żgħir inti? Eh, le, jien minn dejjem kont sportiv ta' dejjem kont nħobb ir-rota, kont aħna fi żmienna ma tantx kien hawn karozzi konna nabu l-ballun fit-triq, rota kont nindur Malta kollha jien anke ta' taxar snin kont naqbad ir-rota u nitlaq. Eh, dejjem kont sportiv, u però kompetittiv u mbagħad isni meta kelli 21 sena sallem il-ġurnata għadni kompetittiv eh, biex nirrappreżenta l-pajjiżi wkoll. U forsi l-ewwel tellieqa jew avveniment sportiv li ħadt sehem fih inti, kif kien forsi dik l-esperjenza anke jibqa' f'moħħok impatt fuqek?
Competitions hemm ħafna. Forsi l-ewwel darba li rrappreżentajt lil Malta kien Small Nation Games, Small Nation Games fir-relay 4x400 track rbaħna bronze medal qed nitkellmu 1999 ġewwa Liechtenstein. Alright, u anke marbuta mal-kawża tiegħek, meta inti indunajt li tixtieq tibda tgħin l-annimali abbandunati, meta kien dak il-mument?
Jien dejjem bl-annimali, ħajti kollha, mhux annimal wieħed, illum il-ġurnata għandi tlettax-il pett id-dar ġifieri. Dejjem tara l-bżonn, illum fuq Facebook tiftaħ Facebook ħlief klieb abbandunati u hekk ma tarax. Going back to 2017 kont immur ngħin ġo santwarju in partikolari minn naddaf u hemmhekk ma nibdejt ninduna l-volum ta' xogħol, il-volum ta' għajnuna li għandhom daw is-santwarji. Ovvjament kien hemm santwarji oħrajn. Imbagħad minn hemmhekk iddeċidejt mela ħa nipprova nagħmel naqra fundraising għax eventwalment daw is-santwari kollhom bżonn il-flus, flus ukoll.
Grazzi Fabio. Apparti il-kawża tiegħek ta' Project 100 id ukoll għend ħafna żgħażagħ f'ambutu ta' coaching. Ħa naraw dan il-filmat u nkomplu d-diskussjoni tagħna wara l-feature. Ibqgħu magħna.
Fabio Spiteri beda jkabbar il-passjoni għall-coaching tat-tfal u ż-żgħażagħ meta ra kemm l-isport għenu jikber bħala persuna. Waqt li kien qed jaħdem ma' diversi gruppi sportivi, induna li ħafna żgħażagħ kellhom bżonn lil xi ħadd li jiggwidhom u jiddixipinhom ġo ambjent pożittiv fejn setgħu jiskopru l-potenzjal tagħhom. Dan wasslu biex jibda jagħti lezzjonijiet apposta għat-tfal u l-adolexxenti b'ħidma ffokata fuq l-imħabba lejn l-isport. Għalih, il-kowċing tal-iż-żmien sar missjoni li jkabbar ġenerazzjoni li temmen fiha nnifisha u fil-valur tal-isport. Coaching is something I've always dreamt of and because I wanted to share my experience to the younger generation. Fost dawn l-atleti huwa Tommy Walbank li qed isir magħruf għall-ġiri tiegħu. Il-konnessjoni bejn Fabio Spiteri u Tommy Wahlberg tidber minn passjoni komuni għall-ġiri u solidarjetà. Flimkien, huma ġrew f'diversi avvenimenti għall-karità, fosthom il-ġirja tal-La Vallette Half Marathon, fejn Tommy għamel ta' gwida għal atleta nieqes mid-dawl. Fabio kien ukoll figura kbira fil-ġirja ta' dsatax kilometru f'ġieħ Rebecca Zammit Lupi, fejn flimkien komplew il-ġbir ta' fondi lejn il-memorja tagħha. Fost atleti kollha li ttrejnja, l-atleta li għamel l-akbar impatt fuqu huwa Jake Vella. Ir-relazzjoni bejn Spiteri u Jake Vella kienet taħlita sabiħa ta' coaching u ħbiberija. Fabio dejjem emmen fil-kuraġġ u d-determinazzjoni ta' Jake li minkejja l-kundizzjoni tiegħu baqa' determinat biex jispira lil dawk ta' madwaru. Flimkien organizzaw inizjattivi ta' benefiċċju fosthom qawma mill-Gżejjer ta' San Pawl sa Buġibba biex jiġbru fondi għal xelter tal-annimali AA Malta. L-impatt ta' Jake fuq Fabio kien profond. Is-saħħa, il-ferħ u l-ġlieda tiegħu immotivaw lil Fabio biex ikompli jimbotta l-limiti tiegħu, anke waqt sfidi estremi, li ddedikahom fil-memorja ta' Jake.
Merħba lura fl-istudjo qed issegwu l-programm Malti Kulturali. Qabel ma tlaqna għal feature konna niddiskutu nitkellmu ma l-atleta Fabio Spiteri fuq il-proġett il-kawża tiegħu ta' Project 100 kemm jgħin annimali abbandunati u issa ħan bidlu naqa is-suġġett. Rajna fil-feature kemm ukoll l-atleta Fabio Spiteri jagħmel kontribut tiegħu permezz tal-coaching lil ħafna żgħażagħ li jispiraw biex jibdew u jkomplu fuq il-dinja u l-industrija sportiva. U magħna biex niddiskutu iktar dwar dan ingħaqad magħna fl-istudio Tommy Wallbank, grazzi talli lqajt din l-istedina għal din l-intervista. Grazzi inti ta' din l-opportunità sabiħa.
Tommy, kif bdiet il-ħidma tiegħek ma' Fabio u x'kienet l-iktar ħaġa li laqtitek mill-coaching tiegħu? Mela, ħa nibda mill-bidu. Jiena mhux dejjem kont fit, ma kontx niġri qabel, insomma, u iddeċidejt li kont se nagħmel ġirja għall-karità għal ħabiba mibkija tiegħi, Rebecca, żammit lupi. Mietet bil, bil-kanċer. Insellmu l-memorja tagħha minn hawn ukoll. Thank you. U um, u iddeċidejt li um, fil-memorja tagħha um, ħanamlu ġirja insomma li għal kull donazzjoni ta' 5 euro kont sanġri kilometru. Insomma, so ġrejt 1000 kilometru u Ma nafx kif wasalt. Wasalt ħabba l-coach tiegħi Fabio Spiteri, żgur. Għax għax jien bdejt niġri dawk il-kilometri. Għad ma kellix coach, ma kontx ma kontx naf x'kont qed nagħmel u kont qed niġri kilometres bl-addoċċ biex nagħmilhom. Imma ommi għaltli, isma' għandek bżonn coach għax ħa taqbad injury jew ħa tweġġa' you know xi ħaġa hekk u sabitli lil Fabio u insomma hekk hekk bdejna naħdmu flimkien u issa xi ħadd speċjal xi ħaġa speċjali tal-istil tal-coaching tiegħu u kif jaqleb l-iswiċċ. Per eżempju, qabel is-session hekk nitkellmu, niċċajtaw u hekk, imma waqt li qed nittrennjaw jaqleb daqqa waħda, jaqleb għad bis-serjetà. U kif ħassejtek wara li rnexxielek tagħmel dawk il-kilometri, dik it-tiġrija? Anke permezz li kienet l-ewwel darba tiegħek, inti stess semmejt li ma kontx fit qabel, jiġifieri.
Vera sodisfatt u Biex inkun onest ħadt ħafna gost nagħmilhom dawk il-kilometri dawn il-kilometri so komplejt nittrenja ma' Fabio u mat-tim tiegħu u għadni qed niġri kuljum.
Fabio, għandna ż-żagħżugħ magħna hawnhekk Tommy Wallbank Għaliex ħassejt li inti ridt tibda taħdem maż-żgħażagħ fid-dinja sportiva, tibda tikkowċjahom? Eh yes, jiena ili 30 sena fl-isports u l-isport tiegħi ivarja minn 400 eh, meters, għax kont nirrepreżenta l-Malta fil-400 u fl-800 telliqa ta' nqas minn ġiex minuti, U llum il-ġurnata spiċċajt id-deka, disa' sigħat, disa' tiem u nofs għaddej non-stop. Jiġifieri għandi varjetà kbira ta' speed u endurance. Allura din l-esperjenza nixtieq ngħaddiha liż-żgħar, ili nikkowċja naħseb ħames snin issa tfal ukoll, tfal u adulti. U t-tfal hija xi ħaġa importanti li nikkowċjahom minn daqshekk età żgħira. Llum hawn il-mezzi u hawn l-istudju wkoll kollox, jiġifieri tarahom itejbu l-ħinijiet u jmorru tajjeb hija xi ħaġa sodisfaċenti ħafna. Fil-feature rajna wkoll lil Jake Vella, il-mibki Jake Vella, ż-żagħżugħ li ħalliena ftit ta' snin ilu. F'ħajtu huwa affronta sfidi kbar anke permezz tal-marda tiegħu li kellu. Xi tfisser l-esperjenza tiegħek miegħu personalment li kont coach u mentor tiegħu? Eh, Jake ovvjament kien ikun ħafna magħna, ġifieri kont Jien għalija kien kont naddattah mal-grupp tiegħi, jiġri ndaħħlu mal-grupp tiegħi u jagħmel is-sessions tagħna. Konna ngħomu flimkien, konna nagħmlu ħafna turbo session fuq ir-rota biex inkunu safe f'ambitu ta' garaxx jew jew fi track. Konna niġru wkoll flimkien. Jake sfortunatament bdejt narah jiddeterjora ruħu, kull sena jmur ħażin għall-agħar, bdew jitgħawġulu saqajh u t-tabib imbagħad waqqaflu r-rota u waqaflu mill-ġiri, però mbagħad kompla jgħum, imbagħad Ovvjament l-aħħar sentej li għamel l-isptar ma setax jom laqqas. Jes, kelli esperienza sabiħa miegħu, sabiħa u kera fl-istess ħin u għax qattajt eh, l-aħħar 10 snin ta' ħajtu nintaqgħu kuljum. U issa speċjalment jibqa' memorja eh, u ispirazzjoni għal tfal li telajn li huma qatt ma qata' qalbu.
Brabta wkoll mal-istess suġġett kif inti il-coaching tiegħek mat-tfal anke jekk ikunu qed jiffaċċjaw sfidi ta' saħħa bħal kif kien ukoll il-Mibki Jake Vella. Kif il-mentoring tiegħek kif ikun hemmhekk? Yes, jiena jiena li kulħadd equal fil-fatt jiena jekk ikolli bniedem bil-bżonni speċjali ma nikkoċjaħx għalih, nikkoċjaħ mat-tim tiegħi. Jiena tfal autistika għandi fil-grupp, sentej ilu kellna wieħed nieqes mid-dawl Għamilna nofs maratona flimkien illum il-ġurnata sifer lura Denmark. Ehm, kolla ħafna disabilità, persuni b'disabilità mhm, mhm. jiġġojnjew il-grupp, jitrenjaw normali bħalna u nimxu minn hemm. Għana qreb issa nisaqsi lilek, Tommy.
X'inhi lezzjoni waħda li inti għalmek Fabio, anka inti qabel semmejtinna li toġbok ħafna minn Fabio li jisu l-switch li kif jeqleb. X'inhi lezzjoni waħda li għallmek Fabio? Ehm, li barra li barra mill-ġiri irid ikolli ehm, iktar bilanċ f'ħajti. Jiġifieri ehm, li li wara wara nas eh, training, you know, immur norqod, nerġa' nitrenja daw l-affarijiet imma li Anki ċertu ġranet nista' mmur noħroġ ma' sħabi you know, jgħidli li jekk inrid nixrob ma nixrobx xorta li nista' nixrob. Umm dawn l-affarjiet u hekk. Il-bilanċ, il-bilanċ, żgur.
Kif għenek Fabio meta kont forsi għaddej minn żminijiet diffiċli fil-karriera sportiva tiegħek?
Biex inkun onest, Fabio hu coach. Coach li jifhem, ehm, coach li dejjem lagħtini l-support li għandi bżonn. Ehm, anki ehm, anki fil-perjodi tajbin ifakkarni li riżultati jaslu l-proċess bil-mod il-mod, jew li bil-mod kollox jasal.
Fabio, meta tħares lejn iż-żagħżugħ Tommy Walbank, kif tħossok inti, anke rajtu kważi kważi jikber minn sena għal oħra, x'jagħmlek l-aktar kburi meta tara żagħżugħ bħal Tommy?
Tommy, proud bih għax Tommy beda miegħi from zero, jiġifieri lanqas kien jaf jiġri. Dan ma kienx atleta ma' coach ieħor telaq il-coach jiġi jiġri miegħi, jiġifieri bdejtu from zero. U llum il-ġurnata qiegħed one of the top athletes in Malta, jiġifieri meta jikkompeti mal-aqwa atleti ta' Malta dejjem ikun kważi kważi jiġġieled mal-ewwel tliet postijiet.
U x'bidliet rajt f'Tommy, anka f'Tommy u żgħażagħ bħalu li bdew fil-karriera sportiva tagħhom u bħala mentor inti tagħhom. Yes, ifhimni, bidliet ovvjament li jekk ħa jieħdu l-isport bis-serjetà ħa jaslu. Tajjeb, mbagħad dejjem hemm il-ġenetika tal-atleta wkoll. Tommy konna minna t-testijiet tal-VO2 max, jiġifieri kemm tlajt 73? 73. 73, it's a very very high VO2 max, jiġifieri bħala coach u atleta nitkellem daqsxejn tekniku. Ġrieq Tommy għandu potenzjal li jimpruvja iktar minn fejn wasal. Jaf ikollok atleti li ma jkunux daqshekk talented imma jiena ħa nwasslhom għall-aħjar li jistgħu jagħmlu.
Meta jiġi l-mentoring tiegħek meta tkun qed tikkowċja lil dawn iż-żgħażagħ, x'inhu forsi l-effett anke fuq is-saħħa mentali ta' daw iż-żgħażagħ meta jkunu qed jagħmlu dawn l-attivitajiet sportivi? Eh, ħa ngħidlek, l-ikbar eżempju tal-atleti tiegħi huma jiena, għax jiena illum il-ġurnata wasalt biex biex spiċċajt eh, id-deka jiena I failed so many races. Jiena kelli races fejk sir spallejja, kelli races fejk kelli nieqaf ħabba infected blisters, ġifieri Qatt ma qtajt qalbi, għamilt il-homework tiegħi, irranġajt l-affarijiet u llum wasalt fejn wasalt. L-istess dal-massaġġ ngħaddih lill-atleti, jista' jkollok season ħażin, jista' jkollok naqra problemi mix-xogħol, jista' jkollok naqra injury li affettwatek ħażin imma dawn huma kollha affarijiet li jgħaddu u eventwalment inti you need to be strong minded to to carry on ħalli mbagħad jiġu s-suċċessi wara. Semmejtilna li kellek forsi kellek tlielaq mumenti fejn fallejt kważi kważi, weġġajt, fiżikament. Illa ħafna ħafna.
Issemmi li forsi waħda minnhom fej forsi ħassejtek isek ħataqta qalbek anka wara li ġaralek. Eh, yes, l-ar sena kienet 2000, 2024. 2024 mort biex niprofa l-ewwel darba d-deka u wara sabatin kellini għafa xinfetta li eh, l-blissef saqajja t-tabib waqqafna Qalli ħa naqtgħulek subgħajk barra. Kelli nibda l-antibiotics, allura I failed my first deka. Kont għadni super fit, allura għedt mela issa xahrej oħra ħa nsib tellieqa, sibt tellieqa five times IMN u day two ħareġli tifel kraxxjajt bir-rota biex nevitah u ksirt spallejja. Ġifieri ġiex races fejn faqt ħafna ħafna flus, sena training għal xejn u fl-aħħar mis-sena ma ġibt l-ebda riżultat. Però ma qtajtx qalbi, kont għamil żmien ovvjament tħossha ġo fik, però mbagħad is-sena ta' wara kienet l-aqwa sena ta' ħajti għax eh, ġejt il-ħames fid-dinja renkjat, spiċċajt id-deka, ġifieri eh, l-affarijiet jitranġaw.
Biex nagħlqu id-diskussjoni tagħna llum, ħansaqsi l-istess mistoqsija tnejn li intkom. X'parir tagħtu inti bħala coach u inti bħala żagħżugħ inti stess li kont li Fabio kien mentor tiegħek, x'parir tagħtu lil dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jibdew f'din il-karriera sportiva, f'din id-dinja sportiva, x'inhu l-parir tagħkom anke biex forsi ma jaqtgħux qalbhom? Ħa nibda forsi minn Fabio. Eħe, ħa ngħidlek, iż-żgħażagħ huma huma l-iljuni tas-soċjetà, tkun full of energy, ġifieri jiena sports is a must. Forsi mhux kuljum, forsi tibda tliet darbiet fil-ġimgħa, llum jekk jekk qiegħed broke tista' tmur tiġri. Running is free, toħroġ mid-dar, tmur id-dar, ftiehem ma' sħabek ħalli jekk ma jkollokx aptit imbagħad you are committed to run, sib 5K race ħalli mbagħad iktar ikollok. Fhimt? Qed ngħidu ġiri għax jiena nħobb il-ġiri, hawn rota llum, tista' tixtri rota second hand u tmur dawra biha bir-rota fl-off-road. Swimming, illum il-baħar għal mdawrin bil-baħar, jiġifieri, Għandna dak il-benefiċċju.
Għamlu naqra sports tliet darbiet fil-ġimgħa u mbagħad l-affarijiet jitranġaw waħedhom. Tant kemm tiġi tħossok tajjeb, tiġi edikti tal-isport, u tibda titrenja kuljum. Hawn min jitrenja darbtej kuljum. Huwa proċess pożittiv fil-ħajja. U Tom il-parir tiegħek lil dawk iż-żgħażagħ bħalek li jixtiequ jibdew fil-karriera sportiva? Li jridu jkunu iktar kuraġġużi f'ħajjithom. Mhux biss fl-isports imma ħajjithom b'mod inġenerali. Li jridu jagħmlu l-affarijiet kuljum li jibżgħu minnhom. So per eżempju meta bdejt intellaq, qabel kull tellieqa dejjem kont nibża', ok ħa nħoss l-uġigħ, you know, u u dawk il-mumenti jgħinuk biex Biex tkabbar ukoll il-personalità tiegħek, biex tkabbar il-karriera tiegħek, biex biex tkabbar kollox li hu tajjeb f'ħajtek. So u speċjalment naħseb li llum il-ġurnata nibżgħu minn kollox u meta nara It-tlielaq li għamel Fabio, id-deka Ironmans, għaxar Ironmans wara xulxin, nibża' inqas għax nemmen li jekk li jekk għamel xi ħaġa hekk Fabio li nista' nagħmel xi xi ħaġa tal-biża' jiena wkoll. Grazzi Fabio u Tommy talli ingħaqdu magħna fl-istudio għal din l-intervista. Grazzi lilkom talli segwejtuna ngħaqdu magħna għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn se nkunu ndiskutu personalità oħra li għamlet impatt fis-soċjetà Maltija. Minn hawn nsellmu wkoll it-tim tad-direzzjoni, l-istudenti ta' tieni sena tal-Baċċellerat tal-MCAST talli ddereġew u ħadu ħsieb dal-programm. Grazzi talli segwejtuna u ngħaqdu magħna għal programm ieħor. Insellmilkom.

Malti Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lill-iCentre għar-rigali tal-mistednin.